Onorevoli Prim Ministru, Eċċellenza Tiegħek Monsinjur Pawlu Cremona, Sinjurija Tiegħek Silvio Camilleri, Onorevoli Anġlu Farrugia, Onorevoli Ministri u Segretarji Parlamentari, Presidenti Emeriti, Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, Eċċellenzi, Onorevoli Membri Parlamentari, Mistednin Distinti, Maltin u Għawdxin. Il-ħatra tal-Kap tal-Istat Malti mhix ċelebrazzjoni ta' persuna. Iżda hija ċelebrazzjoni tal-poplu Malti u Għawdxi. Ċelebrazzjoni ta' poplu kbir li jgħix fi stat sovran. Dan huwa l-jum fejn bħala Maltin u Għawdxin nagħrfu lil xulxin bħala ġens wieħed. Ġens li minkejja li aħna żgħar fin-numru, xorta rnexxielna mal-milja ta' snin nikbru, nissaħħu u nkunu kapaċi ngħixu b'rajna f'idejna. Hu għalhekk li llum qed nersaq quddiemkom b'sens kbir ta' umiltà, b'sens kbir ta' dover, b'sens kbir ta' mpenn u b'rieda qawwija biex flimkien inkomplu dak li nbena minn missirijietna. Illum jiena nħossni li żgħar fostkom. Irrid naħdem magħkom biex inkomplu niżviluppaw u nsaħħu bħala poplu b'risqna u b'risq uliedna li jridu jiġu warajna. Bħala poplu, matul il-milja tas-snin, urejna li aħna kapaċi nqumu għal kull okkażjoni. Il-ħatra tiegħi illum, bl-appoġġ u l-approvazzjoni taż-żewġ naħat tal-Kamra tad-Deputati, kif ukoll it-turija ta' rispett u fiduċja li wrewni eluf ta' Maltin u Għawdxin, inqishom bħala sors ta' responsabilità storika li tkompli tħeġġeġ fija l-imħabba lejn pajjiżna li huwa mogħni b'valuri sodi ta' poplu kbir. Il-poplu tagħna huwa poplu li minn daqsxejn ta' blata kien kapaċi jsawwar nazzjon, stat, joħloq il-ġid u jippromwovi l-paċi. Għalhekk inqis li t-tisħiħ tal-għaqda ta' bejnietna bħala waħda mill-prijoritajiet li jrid ikollna f'din il-mixja flimkien. Għal dan il-valur tal-għaqda rrid nimpenja ruħi bis-sħiħ. Ninsab konvinta li kif bħala poplu konna kapaċi nuru dan is-sentiment f'diversi okkażjonijiet u b'diversi modi, hekk nistgħu nkomplu nwettquh kuljum, fl-aħjar interess tagħna iżda l-aktar ta' uliedna. Irridu naħdmu biex inpoġġu fuq quddiem il-valur, il-virtù u l-valur tal-imħabba, ta' aħwa Maltin u Għawdxin, biex permezz hekk jibqgħu jiddominaw ir-rispett, it-tolleranza u d-dinjità. Jeħtieġ li nagħrfu li ma jimpurtax li jkollna fehmiet differenti. Anzi, dan huwa meħtieġ. Jeħtieġ li nagħrfu wkoll li ma jimpurtax nagħmlu kritika kostruttiva lil xulxin, għax dan jgħin fit-tisħiħ tad-demokrazija. Fl-istess ħin, iżda, tajjeb li nagħrfu wkoll li huwa meta ningħaqdu li nistgħu nifhmu wieħed lill-ieħor, li nistgħu ngħadru lil xulxin u nkunu ta' spalla għal xulxin fil-mumenti diffiċli tal-ħajja. Dan hu l-mod kif jissaħħaħ l-istat sovran u t-tessut demokratiku Malti. Huwa meta kull wieħed u waħda minna inħossuna ħielsa li nistgħu nipparteċipaw, anke meta ma naqblux, li nkunu qed inwettqu u nġeddu d-demokrazija fostna. Inkunu qed ngħixu f'pajjiż tassew demokratiku meta jirnexxielna nagħrfu nirrispettaw id-diversità ta' bejnietna. Fis-snin li ġejjin jeħtieġ li nkomplu naħdmu bla qiegħda fuq dan l-aspett. Jeħtieġ li nkomplu nifhmu l-importanza tad-diversità u tal-multikulturaliżmu li jeżisti fostna. Din hija sfida soċjali qawwija u realtà importanti li qed tmissna lkoll. Jeħtieġ li nifhmu u nagħrfu aħjar li l-effett tal-globalizzazzjoni mhuwiex biss wieħed ekonomiku. Anke l-midja soċjali qed tgħin illum u qed iġġib fostna globalizzazzjoni kulturali u moviment qawwi ta' persuni. Ejjew ma nibżgħux minn dan. Ejjew, Maltin u Għawdxin, naffrontawn dawn l-isfidi ġodda b'sens kritiku u b'għarfien li dan il-kambjament soċjali joffri opportunitajiet għal dawk kollha li jridu tassew jimmobilizzaw ir-riżorsi umani u materjali f'isem il-ġustizzja soċjali. Min-naħa l-oħra, huwa importanti li nkomplu nsaħħu l-identità tagħna. Għax wara kollox, x'jagħmilna Maltin? Għandna l-lingwa, il-bandiera, l-innu nazzjonali, il-kultura, it-tradizzjonijiet u l-patrimonju awtentiku li jagħmilna poplu b'identità unika. Kemm minna iżda qegħdin napprezzaw din l-identità? Għalhekk, filwaqt li fis-snin li ġejjin irridu naħdmu biex inkabbru l-għarfien u r-rispett lejn id-diversità tal-kulturi u t-tradizzjonijiet, irridu niżguraw ukoll li nibqgħu nsaħħu l-identità nazzjonali tagħna. Dik l-identità li tagħmilna ġens uniku li minkejja ċ-ċokon demografiku tiegħu huwa kbir fis-sehem li ta lill-istorja dinjija. Malta u Għawdex jinsabu f'salib it-toroq taċ-ċiviltajiet. Għalhekk ejjew naħdmu fuq dan ukoll biex insaħħu r-rwol tagħna ta' pont li jgħaqqad iċ-ċiviltajiet u l-popli flimkien. Irridu fil-proċess ta' dan kollu naħsbu fil-Maltin u l-Għawdxin f'ħutna li huma mxerrdin mal-erbat irjieħ tad-dinja. Dawk il-Maltin u l-Għawdxin li għal xi raġuni jew oħra ħallew pajjiżna iżda għadhom u jibqgħu jħossuhom Maltin, irridu nsaħħu l-kuntatt magħhom, irridu nkabbru l-għarfien ta' dawn l-ulied ta' dan il-ġens, irridu nuruhom li għalina huma parti minna, irridu ngħinuhom biex jibqgħu jgħożżu l-identità Maltija. Nixtieq li anke uliedhom jibqgħu jagħrfu l-oriġini ta' missirijiethom u jibqgħu jħossuhom qribna, għax dan jibqa' pajjiżhom u pajjiżna. Irrid inkun denja tal-fiduċja li llum qed tagħtuni u għal dan il-għan jien inwegħdkom li se nibqa' dik il-persuna li dejjem kont, persuna li magħha tista' titkellem u tiftaħ qalbek. Id-diffikultajiet tagħkom huma l-isfidi tiegħi, is-suċċessi tagħkom huma l-ferħ tiegħi. Nixtieq bis-sħiħ li din il-Presidenza tkun waħda li tispira rieda tajba u għarfien għas-soladarjetà ta' bejnietna. Jien impenjata u ddeterminata li nħares bi skruplu l-imparzjalità politika. Ninsab determinata li magħkom ilkoll nibqa' nġib 'il quddiem dawk id-diffikultajiet u l-isfidi li jaffettwaw il-ħajja tal-familji u individwi oħra f'pajjiżna. Dan fi sforz biex nassiguraw li jkollna ambjent xieraq u dinjituż għal kull wieħed u waħda minna, aħna min aħna, ġejjin minn fejn ġejjin. B'hekk biss nemmen li jista' jkollna soċjetà u poplu li jkun ferħan għax nassigurawlu l-opportunità li jagħmel ħiltu biex jirnexxi mingħajr xkiel. filwaqt li dawk fostna li ma jkunux f'qagħda li waħedhom jieħdu l-opportunitajiet miftuħa. Bħala poplu, irridu nassiguraw li dawn ikollhom aċċess effettiv. Il-poplu tagħna huwa poplu li jispira l-ġenerożità. Il-ġenerożità tista' tieħu ħafna forom, kemm ta' natura finanzjarja kif ukoll f'dedikazzjoni ta' ħin għas-servizz tal-oħrajn. Hija l-intenzjoni tiegħi li nagħmel minn din il-Presidenza opportunità oħra bħall-predeċessuri tiegħi biex insaħħu l-volontarjat f'pajjiżna. Il-volontarjat f'pajjiżna diġà huwa pedament qawwi li fuqu hemm mibnija tant ħidmiet soċjali. Nixtieq li nkomplu nsaħħu dawn il-ħidmiet u nkabbru l-għarfien tal-importanza li l-volontarjat għandu kemm fis-settur soċjali kif ukoll f'dak ekonomiku. Dan nixtieq li nagħmluh id f'id flimkien, b'kollaborazzjoni sħiħa u mifruxa mas-setturi kollha f'pajjiżna. F'din il-ħidma jien nara opportunità tad-deheb biex inkomplu ningħaqdu. Għal dan il-għan nixtieq li ninvolvi lil kulħadd, is-settur soċjali, is-settur tan-negozju u l-kummerċ, l-istituzzjonijiet tal-istat u l-ħafna Maltin u Għawdxin ta' rieda tajba li jridu jikkontribwixxu favur dawn il-kawżi ta' natura soċjali. Ejjew ħalli naħdmu flimkien. Nemmen ukoll fi Presidenza li tisma' u tiffaċilita l-vuċi tal-Maltin u l-Għawdxin sabiex tassigura li t-tifsira tal-istat tkun tassew tirrifletti li dan huwa poplu sovran. Din hija Presidenza li deħlin fiha b'funzjonijiet aktar wiesgħa u ġodda, Hija Presidenza li bħala poplu rridu nagħmluha suċċess ħalli l-isfidi soċjali u ekonomiċi, in partikulari dawk li qed iħallu effett u mpatt negattiv fuq kulħadd, jiġu indirizzati fuq livell nazzjonali u ma jibqgħux jagħmlu parti mil-lotta politika partiġġjana. Nemmen li l-Presidenza trid tkun targa tal-libertà, tad-demokrazija u tad-drittijiet umani. Għalhekk se nkun qed nuża l-enerġija tiegħi sabiex tkompli tkun ikkultivata kultura ta' ġustizzja soċjali mibnija fuq is-sisien tar-rispett u l-inklussività, it-tolleranza u d-diversità, ilkoll valuri li għandhom jibqgħu jagħmluna kburin li aħna Maltin u Għawdxin. L-istorja politika ta' pajjiżna hija waħda li jekk xejn uriet li minkejja d-daqs u n-numru, bir-rieda u d-determinazzjoni, il-poplu jista' jasal jikseb dak li hu tiegħu bid-dritt. Huwa ta' unur għalija li se nkun fil-Presidenza matul din is-sena meta qed niċċelebraw erba' anniversarji nazzjonali importanti fl-istorja politika ta' pajjiżna. il-50 sena mill-kisba tal-Indipendenza, l-40 sena minn meta Malta saret Repubblika, il-35 sena minn meta ksibna l-ħelsien u l-għaxar sena minn meta sirna membri tal-Unjoni Ewropea. Kull wieħed minn dawn l-anniversarji jimmarka parti minn proċess importanti fil-ħajja politika tan-nazzjon tagħna. Nazzjon li rnexxielu jasal fejn wasal għax hu bieżel, kuraġġuż u determinat li jirnexxi f'kull ma jagħmel. Dan nafuh lil missirijietna, il-viżjoni u ż-żelu tagħhom għandhom ikunu l-għodda tagħna biex inkomplu mixjin 'il quddiem fil-maturità politika bħala poplu tassew modern. Għalhekk nixtieq li dil-Presidenza ma tonorax biss il-memorja tal-antenati tagħna u l-kisbiet tagħhom iżda wkoll biex inżommu din il-memorja aktar ħajja nixtieq li naħdmu biex nagħtu aktar viżibilità lill-membri anzjani tas-soċjetà tagħna. Dan għaliex tassew nemmen li soċjetà tingħaraf minn oħra bħala waħda b'saħħitha meta din tagħraf il-valur li tgħożż u tieħu ħsieb l-anzjani tagħha. Matul din il-Presidenza, f'Malta se jkunu qed jinżammu numru ta' avvenimenti importanti. Dan hekk kif is-sena d-dieħla Malta se tospita għat-tieni darba l-laqgħa tal-Kapijiet tal-Gvern tal-Istati Membri tal-Commonwealth, magħrufa aħjar bħala CHOGM. Fl-2017, Malta se jkollha għall-ewwel darba l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li fl-2018 il-Belt Valletta se tkun il-Belt Kapitali Ewropea. Dawn l-avvenimenti, filwaqt li jkomplu juru l-importanza ta' pajjiżna fl-oqsma tal-politika internazzjonali, reġjonali u kulturali, huma okkażjoni importanti għalina biex nuru lid-dinja min aħna. Għalhekk din il-Presidenza se tkun impenjata bis-sħiħ biex tkompli tgħolli l-profil ta' pajjiżna. Din il-Presidenza se tkun konxja mill-fatt tal-importanza li kull avveniment iħalli legat ta' suċċess. B'hekk jinħasad il-frott mhux biss għalina iżda anke għal ta' warajna. Minbarra dan, din il-Presidenza se tkun ukoll qed timpenja ruħha fir-riformi kostituzzjonali meħtieġa. Dawn il-bidliet kostituzzjonali filwaqt li huma ta' importanza kbira fil-proċess tal-evoluzzjoni tad-demokrazija tagħna, għandhom jassiguraw li jesprimu l-ħtiġijiet u l-aspirazzjonijiet ta' soċjetà li dejjem qed tevolvi. Din il-ħidma, filwaqt li titlob ħafna għaqal u konsultazzjoni wiesgħa, għandha wkoll tara li tiċċelebra u tonora mill-ewwel arkitetti lill-ewwel arkitetti tal-iżvilupp kostituzzjonali tagħna li b'ħila u b'dedikazzjoni wasslu għall-Kostituzzjoni kif nafuha llum. F'dan il-waqt solenni nixtieq insellmilhom u nagħtihom il-ġieħ mistħoqq f'ismi u f'isem il-poplu Malti u Għawdxi kollu. Jalla dak li nżera' fil-proċess kostituzzjonali tagħna matul is-snin ikompli jispirana fil-ħidma li għandna quddiemna fix-xhur u s-snin li ġejjin. Jalla nirrealizzaw ilkoll li r-rispett għall-opinjonijiet differenti għandha tibqa' s-sinsla ta' kull inizjattiva li nieħdu biex insaħħu d-demokrazija tagħna. Demokrazija li għandha tassigura li l-persuna umana tkun fiċ-ċentru. Fuq livell internazzjonali, Malta għandha tibqa' żżomm ir-rwol ewlieni tagħha ta' pont ta' djalogu li jgħaqqad il-kontinent Ewropew ma' dak Afrikan. F'dan il-kuntest, tibqa' essenzjali l-ħtieġa li l-partijiet kollha involuti fil-proċess ta' paċi jinġiebu eqreb lejn xulxin ħalli l-Mediterran ikun baħar li jippromovi l-paċi u l-ġid. Barra minn hekk, Malti hija membru tal-Unjoni Ewropea u l-Ġnus Magħquda, fora reġjonali u internazzjonali li fihom irridu nkomplu naħdmu biex nagħtu sehemna kif dejjem tajna ħalli ngħinu fl-iżvilupp ta' dinja aktar aħjar milli sibniha. Huwa ta' sodisfazzjon kbir għalija li ninnota li anke fil-qasam bilaterali, Malta għandha relazzjonijiet eċċellenti ma' dkbir ta' pajjiżi oħra madwar id-dinja. Din hija ħidma li pajjiżna jeħtieġ li jkompli jsostni. L-importanza ġeostrateġika ta' pajjiżna f'nofs il-Mediterran tkompli tikseb aktar rilevanza fid-dawl tal-influss kbir ta' emigranti li qed jaslu fi xtutna, filwaqt li rridu nibqgħu konxji l-ħin kollu mill-element umanitarju marbut ma' dawn il-wasliet u l-bżonn li nagħtu lil dawn il-persuni l-assistenza umanitarja kollha li tixirqilhom Mill-banda l-oħra d-daqs u d-densità tal-popolazzjoni ta' pajjiżna tagħmilha impossibbli li nagħtu l-aħjar li nixtiequ lil dawn ħutna li qed ifittxu l-kenn mill-konflitti, mill-gwerer u jfittxu wkoll l-aspirazzjonijiet għal ħajja aħjar. Għalhekk, dan il-fatt jirrendi lil pajjiżna dipendenti fuq l-għajnuna ta' pajjiżi oħra u l-Unjoni Ewropea. Malta għandha l-appoġġ tal-pajjiżi ġirien kif ukoll ta' għaqdiet mhux governattivi internazzjonali u l-Ġnus Magħquda li filwaqt li jissimpatizzaw mal-esperjenzi ta' pajjiżna u qed jagħrfu li Malta għandha każ speċjali jesiġu li jkun hemm soluzzjoni dejjiema biex titwaqqaf din it-traċedja umana. Irrid nagħmel appell lill-komunità internazzjonali biex tqis bi dmir li tgħin lil pajjiżi bħal Malta jaqsmu r-responsabiltajiet ta' dan il-fenomenu uman. Din il-Presidenza hija kkonċernata b'dan kollu u għalhekk nemmen li rridu nkomplu naħdmu sbiex jinstabu soluzzjonijiet fit-tul ħalli nkunu katalisti fil-proċess li nkissru anke ċ-ċrieki ta' kriminalità u traffikar internazzjonali li qed jagħmlu ħerba minn eluf ta' ħajjiet. Fl-istess waqt, hekk kif l-instabilità politika tkompli għaddejja fil-pajjiż ġar tagħna l-Libja u l-gwerra fis-Sirja, nappella lill-korp diplomatiku preżenti biex insaħħu l-ħidma tagħna permezz t'għarfien akbar tal-problemi u ta' djalgu effettiv li jwassal għal soluzzjonijiet konkreti. Nemmen bis-sħiħ li d-djalogu jibqa' strument effettiv li jista' jġib il-popli flimkien, Nistqarr li huwa ta' niket kbir għalija li r-reġjun tagħna li huwa l-benniena taċ-ċiviltà għadu ma jistax jistabbilixxi koeżistenza paċifika, koeżistenza li tista' tilħaq il-milja tagħha jekk ikun hemm għarfien u rispett lejn id-diversi kulturi u popli, l-opinjonijiet u twemmin differenti kif ukoll lingwi u tradizzjonijiet multietniċi. inqis lilna bħala poplu fortunat għaliex fil-każ tagħna teżisti koeżistenza u solidarjetà qawwija bejn il-familji tagħna. Aħna poplu fortunat meta missirijietna għarfu l-ħtieġa li jżommu flimkien u jiżviluppaw ir-rieda bla biża' li jiskopru opportunitajiet ġodda li jagħmlu lilhom u jagħmlu lilna iżjed b'saħħitna f'dak kollu li nidħlu għalih. Għalhekk nixtieq nieħu din l-okkażjoni ta' ċelebrazzjoni tal-Istat Malti biex nagħmel kuraġġ u nħeġġeġ lit-tfal u liż-żgħażagħ tagħna biex jagħmlu ħilithom bl-istess kuraġġ u rieda li missirijietna ħadmu bih. Bħala omm li nifhem mill-qrib id-diffikultajiet li jħabbtu wiċċhom magħhom il-ġenituri fl-istadji differenti tat-trobbija, Nixtieq nieħu din l-opportunità mill-ewwel biex nistidinhom biex flimkien nagħmlu pass 'il quddiem u nagħtu lit-tfal u ż-żgħażagħ tagħna vuċi aktar b'saħħitha u spazju biżżejjed biex jgħidulna huma l-aspirazzjonijiet tagħhom. Ejjew, ġenituri Maltin u Għawdxin, naħdmu biex inkomplu niżviluppaw l-ambjent addattat f'pajjiżna fejn uliedna, li huma l-preżent u l-futur tagħna, ikunu jistgħu jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom. Dan nistgħu nagħmluh permezz tal-ħarsien tal-ambjent, l-edukazzjoni, s-saħħa, l-isport u l-kultura, u xejn inqas, il-patrimonju storiku u naturali. Illum nerġa' ntenni li nħossni tassew umli quddiemkom, konxja li bħala Kap tal-Istat, jien nirrappreżenta lil kull wieħed u waħda minnkom, konxja li għandi r-responsabilità li nressaq 'il quddiem il-ħolm u l-aspettattivi tagħkom, ix-xewqat u l-kisbiet kollha tagħkom. Irrid inkun denja ta' dan il-pajjiż hekk sabiħ li jħaddan patrimonju daqstant għani u uniku. Irrid inkun denja quddiemkom billi nservi ta' katalista biex ningħaqdu għax inkunu għarafna u ħassejna l-bżonnijiet ta' xulxin u l-aspirazzjonijiet ta' xulxin. F'mument bħal dan ma nistax ma nsellimx mill-qalb lill-Presidenti kollha ta' qabli li b'għaqal u b'ħila irnexxielhom jgħollu d-dinjità tal-Istat Malti permezz tal-impenn uffiċjali kif ukoll soċjali tagħhom fl-aħjar interess ta' ġensna. Bi dmieti, irrid inkun denja wkoll ta' dan il-legat li ħallew, b'tama li jkompli jmexxini fis-snin li ġejjin. Imħeġġa mill-appoġġ ma jaqta' xejn u mill-imħabba tal-poplu li għalih u miegħu jien kommessa li nkompli nservi. iggwidata mill-valuri, mill-valuri li għaġġluni fihom il-ġenituri tiegħi, nitlob lil Alla jgħinni biex flimkien ma' żewġi u binti nkun ta' servizz denju lil pajjiżi f'kull ma nagħmel. Fl-aħħar nett, irrid nistqarr quddiemkom li jien determinata li dak kollu li se nkun qed inwettaq se jkun espressjoni profonda tal-imħabba kbira li għandi għal pajjiżi u għall-poplu Malti u Għawdxi kollu kemm hu. Hekk Alla jgħinu.